And uh, we are conducting these trainings as sensitization and this particularly has been targeted towards uh, media uh, practitioners.
Kadonki West Nile gankal palobo Denmark Uganda karka yo ma boko en loria yela kilufu mekin pachi ali piara dek magiti West Nile. Now this project is looking at how can we maximize uh, on the available resources that we have, for example, from the, from the environment. Amori matek afoyo ripeke wan kaneno yub miloko ang'e ma ochwiny tin ni ci adek nilde apar wiye ang'wen mi dwe miya abich i e mwaka alip aryo piero abich ania sande akumo itye ka neno wan luo television.

wek ityel kogi ni loko mkwano ti cing ki jami mukene mi in iyo kwo wek icak kwo wa idana dana wek ia woko i kwo me timo ringi bene kwo me bedo iteng gudi i kin ni kabedo ma odongo odongo i kumalo me lobo Uganda Ismail Jacob Jones keli report man ki Gulu City
Lutino mage

Gikwero kede mine bene pe oto gikwero kede gang odong cing lutino bulu weyo bulu okuro ma giceyo lamal Ben Olanya Elijah ma oywek ki nyinge ni Kaloe en ti president pa lutino man.

Ka inongo ni an pud avulo mino e cing atek mi cing ma. Ka ma e mine capital ma tye ka running businesses. Ma jure ma romo chule gang kwan. Ma romo no kabedo it wan ma no wigi wa peni. Ma romo tero wa wa no treatment ma no pe wa romo ni. Mar romo cung kedwa i yo weng macalo en mego. Oloya bene oweko lwak obedo ki ngec. Ngo muweko lwak me Gulu ki district me Komal me Uganda gucako lwongogi ni Agoo? Atemo yoko kwan.
Ayoko kwan senior 1, 2, 3, 4, 5 and way 6 pa wigi ni. University odoko nwango pien wakwalo su akwala ka wachule kere. Wangole wi dana ngola ka wachule kere. Ana penye gila Ibi Central. Akwana school ma wele yot yot. Kata loke ni no ampange wake ba me cheo Kampala. Ero kero no pe. Kara mo wabi penyo pire ni. Kache ngamone kome lit. Biachara botemo la vurvuro. Pe timme. Oro to omyero yot kom obed tye yot kom ene ya cuni ki wek yot kom lonyo. Lutinona ka otimo man, cwiny wan bene bibedo yom. Kin cwinywu ma bibedo yom, wubiwinyo awinya ni agur do rwenyo ki i gulu, ento wadong ki lukwo aye. Oloya i kare me kacokke man, owaco ki ludiro ma gubedo tye ma i kine, obedo ludiro ma gin gua ki ker kal kwara Acholi,

Gurwa miyo moko gi muranga ero ma moko gi muranga pe romo eh wamito kwan kwan ba ticing kit mutemo timoni cwalo dani karshani ere gin ma olo olo cwalwa ka kwano gin mo weko pe gi tic atima wa ma nane no na ero ma bina lege lege gi pori ni no pa no lite I mwaka libe aryo ki abiro, Dul me Charity for Peace Foundation ma Anthony Akol gin ki James Nabinson Kidega ma kum ka titije me agago gin gubedo ka telogi gubedo ka konyo lutino lok me kwan dok bene gubedo ka tic ki cukul calo Grace Christian Academy, Gulu Public Primary School,

Wan be ono pe wang'eyo ki pingo ki mako wa. Ci wa dugu gang. Ci unu bworo wa uni yak po tika chwalo koko wa bot gamente. Ka u tika chwalo, u chwalo beri dwan malongo wek gamente u winy koko wa. Wan olego Museven kaguta president me lobo Uganda. Ladit in ing'eyo awa president, ing'eyo ngat ma gilwongo ni victims. Pol lutino ma gitye i kwo distrit me Gulu

Me konyo lutino man ma dong gutyeko dongo duru woko ni. Piny, an atamo ni lutino eni myero kirib cing me dwokogi bene. Bene kiromo dwokogi ki yo ango? Wati ki gang kwan i oding, wati ki gang kwan me labora ma jo mi wel, general welfare, I mean, uh, general tye iye

Maya wake komalo milubo Uganda. Minista Dr. Kenneth Omona ma ti minista pi kop me komalo me Uganda omoko lok ma ti cok i kar ma ti ka lok i lwak ma Igulu City. I kom dongo lo ma ti ka bino wen man gib cako riembo lalo dojo dok bene lok man wacak e jot i dwe miya abic me mwaka ni ene. Wiyo po ni mono dwe miya abic i mwaka alip ri piru wa dek President Yoweri Museveni okat ki rok ca ma waka ni mono balalo meno awa komalo me Uganda to lubo cik man

miyo jami ducu ma lee mito macalo cam ki pii i kin jami mukene ma ka jo meno pe gulubo gibiryemgi woko i noo ni doktor mona waco kono ni i kom kare man gamente dong tye ka keto jami gi ducu kacel nyo man logistics me neno oluto i kin kare ma pe bor tutwal noo gen gi cako ryemo jo man ma noo pe gulubo cek ki We have been following this very, very closely with the security and all those involved. And I can assure you

If they are there because of the war, then they should be able to come back. I noni yop man Miriam Balali ochake woko i mwaka alip ariyo gi piero adek i dwe ma apar achiel i kar madong office pa Prime Minister i komalimo Uganda oyope ki jang juma juma bikonyo tich macalo abili ki mony ma yop meno oringo we dwe ma adek me mwaka alip ariyo

David Magere, Igulu City.
A vital report by David Magere, Kigulu City. Keyo moro district party chimbi biye makiluwani mono Democratic Party nyo DP yo machiek kober ke yeme yelo tele Rome district kwenye tika yope kwere pe kuwar kuyi matika bini mwaka manyen Man ni kwiri lumu ko me mwaka alip aryo pi aryo bicel iye man otime ki opit town council yo moro disu dok kelo tel mapol me pati man gunywako ngo ma gibitimo pi lwak ki bene yopo ki ma pati man omyero ocung kwede i kom mawapat i kwi ma tye ka bino i mwaka manyen eni gin bene tye ki lume muken ma kutimo jami mapol

i district kunu. Christopher Okot laye ting ma en aye odoro yub me yer man neno ni kiyero lutelo labongo ger kacel ki bwora olego jo ma kiyerogi me tic matek me ilo tic pa pati malo i Omoro district. Wan wacomo dong tong i cingwu. Wutye ki tic madit me oto cwak madit i kom Democratic Party. Democratic Party obedo party ma achiel i Uganda. Democratic Party tiyo gi a lot of humility. Ma humility ma Democratic Party tikwede pol kare dano tero chalo weakness matinde Democratic Party. But Amira atim assuring wan duto moba kod brigade miyo matin ni Democratic Party believes in brain power not violence not hooliganism constructive engagement kidong neno kit ma omyero wasawi kede the common people Our vision and a team make good governance. Justin Simple man obol latela pa pati DP ma cung pi Acholi sub-region wajo ni yegi ocakke ki te dero dok jo ma kiyerogi me cung pi district gukaro i ye ma karo adek dok ye ducu otum maber labongo wo ni man miyo botgi kare me loyo kwi ma bino. Amito fono tutwal um, Acholi sub-region ki DP ma ti iye

pa Women Leaders e DP District Executive Committee me Omoro District ka okati owaco ni ebe cung matek i lok me ilo pati DP i Acholi. Ma an aneno ni kaon ni yamo no lobo Uganda wa ocung i lok ada ki ngol ma atir. Kere wa Uganda wa ni ko pe ka caro. Kere wa tela wa oremu kono no peke. Kere wa apoka poka ki mone onongo kop pe kit ka bed kong omyero in ineno ka aneno kit ma party democratic party tiyo kede pe gijenge i kom lim ma ka ono wayero ye me ada i lobo uganda kun pe wacung i kom lim wacung i kom lok ada ki tic me miyo service muromo ki lwak an ona aneno butine pi meno an macalo mego nyapolo awaco ni kacel ki lwak mo moro wabitito kwena kun wacung i kom guti me ngol ma atir ki lok ada ki lwak mo moro me neno ni kicung kacel me neno ni pati me dp odongo i yo moro Kit meno bene, Ben Achelam Kizito, lakansila abic me Bobi Sub County i Omoro District, yere won kom manyen pa pati DP me Omoro District ka otito ni gurigi obucung kom lok ada ki loja lwak. National Democratic Party, we are not in the process of hurrying so much ni wabed chalo jo mukene ni. But we are in the process ni how do we get to that level? That's the big question. What type of people do we need? En ila piny ma diet ma wan ma chalo Democratic Party pe watika mieto nongo lumema ni dong watigi maduong' mada eto gin ma wamieto wamieto wanong lumema ma gitigi tien luk Ang'o ma nogen gi tie ye party not very clear. And wamir Lumeo ma can disseminate information pa DP in a very clear manner with a sober minded. Pien ma achil ke neno the humanity ma chalo wan party watikere. It is giving us ground. It is giving us ground. We are not, uh, we are not violent uh, uh, institutions like uh, Party Mukene. gin kata ibed in ineno kuma jana ye waket mati ka wot kede ye mokene winyi gi tur ba dano mokene winyi tim ngo mokene winyi ko gilwenyi kum dano gitu but in democratic party pe no la chung pa lwak pe jo me toji county yo mor district peter okot olego lutela ma kiyero gi manyen me tic matek dok omiero aduki ko tic gi unen bot lwak tim tye kin nino madwong ma wan to members ni Democratic Party yo moro mier wabed ma iwa yom mier wabed ka wana pien kum beti watie e full house DP mier wa leading by example dogo bedo tich pa wan

Lakan lim Lamson Ocen Kitara, larwec ki Dega Julius Peter, lalok pi pati Nyero Dennis Ocaya, lawi mon Betty Kilama, ka dong Joseph Okot, latela pa Bulu, meto i kin jo ma kiyerogi pi cung pi Omoro District i te pati me DP. Pi Wan Luo TV, Joni Sani ocaka con i Iopit Town Council i Omoro district.
Lukwang lok ang'eya giromo konyo lobo Uganda me lweny i kom pek ma lok lok me piny ki bene gwok kabedo ma orumo lwak kit momiyo obed kwede i kom kare mani. Duol ma makiluoni Environment Social Government man ESG okati ka oyobo luco loko ng'e ma obedo tye pwonye rom mamalo ki lawo ki i acoli me ng'iyo yo manyen me cako miyo ngec bo lwak i kom kabedo ma orumwa lucoc ma romo gin miya acel guno ngec manyen i kom kwango loko ng'e yo ma opore ma romo tic me gwoko kabedo orumo lwak obed i rom mamalo me kabedo ka tongo yen ki bene balo jami mapol ma ti kabedo ma orumo lwak i kom malo me lobo man wanen kong kit ma lok man oworo kwede ki bolo acoc pa wan luo television i pwonye pa lukwang lok angeya i kom kabedo ma orumowa pwonye man okelo kacel lukwang lok angeya ma gia ki distrik me komalo ki lango sub rijon mire me pwonye man tye me miyo ngec I kom yo manyen ma lukwang lok angeya giromo tic kwede me miyo ngec ma mako lok kom kabedo ma rumuwa ki dong bene gwoko kabedo ma rumuwa. Bob Alinda, Associate Trainer bot dul me Uganda Institute of Banking and Financial Services, owaco ni meno gitye ki gen matek twal lukwang lok angeya romo konyo lok me lweny i kom balo kabedo ma rumuwa.

Uh, and sustainability uh, because it's no longer just a buzzword, but uh, this is our way of life. Everybody needs to be concerned in terms of what are those things that will have a negative effect on our environment and how do we move away from destroying our environment. Dia te bena wajo ki wan luo TV ngo mo weo gen ki neno ni pere tek tral ni lukwang lok angea utel yo ilok me lweny ki dong miyo ngec matut

How differently they can do business without actually destroying the environment. En ben otito ngo ma omiyo lwak ma ite dero gutim tutwalle dano ma gitero i odigi me kaka bedo ka tic ki yen ma kitongo pol kare i bunga. Before we finance such a business, can we scale back and advise this client that there are other alternatives that we can use without necessarily destroying the environment? And how do we do that? That is where the financial institutions

ESG bene gumiyo ki dul ma gimiyo cente den bot lwak kacel ki wegi komi me sako mapatpat me Acholi ki Lango Cap Region. Ismail Jacob Jones pi One Luo Television i Gulu City. Men report moa ki bot Ismail Jacob Jones.

E Teachers ma aa ki Acholi Sub Region gitye ka lego gamente me medo kerogi i diro me tela kare ki kare. I kom kare-ni, E Teachers ma aa ki i schools ma romo pyerabiro wiye abicel gitye i kwan i diro me tela i Sacred Heart Girls Secondary School ma inongo pwonye man bigik wa i cabit manyen i ceng adek. Pwonye man gang kal me pwonye guribbe kacel

And so the training has come down to handle specifically what we meet in the day-to-day -day administration of schools. Eh, tich mukene mirono record kigwoko maber. Tich mukene miro kikel lwak mukene pien skul pe obedo pa etice keken pe obedo pa lupwonye keken pe obedo pa lutino kwane keken Lukin gang community mago rumo school weng pigi tego kidong district officials gi ng'a gini chi ka wan obedo no puonye ma kuman ang'eyi ni obi konyo weri wayub kama goro mogo ti iye chalo kombete ma wan furo kara kara ni mo ikelo loka record kita wan gwako kwer record i school record ma pat pat

Kadong, Sacred Heart, Pigulu City, Gulu District, kacel ki Omoro ki tungcel, Anaka Pope gitye ka pwonyo lupwony ma ki i Nwoya kacel ki Amuru District. Rev. Sister Ellen Lamunu, won kom pa Head Teachers ma i Acholi, owacci, Acholi Sub-Region keken tye ki schools makato miya pyerabicel ma miti ni kipwonygi i diro me tela

Secondary Education Expansion Project ma eno ne giyero skul mia achiel e Uganda e kom skul mia achiel ma giyero e Uganda ni secretary ti kene YY ti kene ki anaka pop ti kene en gilwongo ni cluster centers ma tye gi coordinator acel acel iye coordinator

Lorien aye leke juma ojolo gin ma kitye ka pur ma kar gin alip pyera dek ki tilo pur ma tweka kin paci West Nile gobo no kony ki project manyen ma kilwongo ni mono Uganda Refugee Resilience Initiative man URRI. Yub me mwaka ngwen jo ma de chulo pyera i gang kalma lobo Denmark no gobo kony lufu ma kar gin alip pyera dek ki district angwen ma abicel ma tye i West Nile man district me Yumbe, Moyo, Obongi, Kobo, Koterego, kidong madi okolo weng kabedo ma loriya yelo tye iye i lobo Uganda man i West Nile watye ki lok matut ki bot Adam Gule en obedo tye madi okolo ka ma kiyaro iye project mo cakke mwaka mukati obutum me mwaka alip aryo ki pyero aryo wiye aboro.

Magi tye ka tic kwede i kare man me nen ki kwan i kabedo ma jolo ringo ayela ki dong luring ayela ma i kabedo man i yub ma kilwongo ni comprehensive refugee response framework CRRF. The project is a Medanis funded uh, project implemented in six districts of West Nile that include Moyo, Ubomi, Yumbe, Koboko, Terego, and Madiokolo. This project um,

Wek guti kwiri me roco kwo tutwal i kabedo ma lweny olanyo ki dong dano ma lweny obalo kwogi man luringo ayela. Now this project is looking at how can we maximize uh, on the available resources that we have, for example, from the, from the environment. How can we maximize uh,

This idea of, of involving the communities and especially women, uh, we know that the refugee community, more than half is uh, women and children.
Anne Sophie Oxland ma tiye ng'at miyo tam miloko michung bibie i lobo Denmark ma ocung me kawang lacung dwa pa lobo Denmark i lobo Uganda ofweyo matek kabedo me West Nile pi kit maber me jolo riyel ma gitye kengi ki bene omiyo botgi je ma gitye kwedni ma kikwo kwede kacel labongo par pe kit ma gitye kwede gin gujolo ringo ayela i kingi. At the same time, funding for humanitarian support is declining and climate shocks are increasing. The Uganda Refugee Resilience Initiative, or URI,

With even greater ambition for local leadership, gender equality and climate resilience. And I Malupe en kelo paan ne yup ma kiluongo ni Uganda Refugee Resilience Initiative man yuri yo macheke tye me nen ni mon ki jolo kor dano ma gitye kare man dok bene Denmark obucung ye me nen ni yup man owor maber tutwal me konyo luryangi laweng ma gitye ka kwo i lobo Uganda i kare ni eni.

Malupe gi wuod lok pa wuon komelsi adek Ismail Drabe weni muno feri man porpela ni omiyo nobet pa feri ma irino kamp en to kino ngite war kiri wiya di ali metene wa ikumi district tak war ga mono nyon kite kwere ono bene petiem joma ngi ma ogen ko weni muno lo dir ma yonre Kampala ayo orgen metingo porpela man mechwale ikumi district kama ki biti ye kono en to loko loko dogo wo matut o bene wa yamako Robert Ariakati ma Diokolo district Engediang ni kitieko kwan wok Propela me Fairy man ni wuon kom SC abich me Madi Okolo ki Abilu Keo road block kabene kumako jo magi madong gitye ka cito ki Propela man i Kumi district geno wa ni mono UNRA aye omiyo botgi twer ki Kampala me tingo en nyonyo man ento warga ma miyo in ki twer me timo man onongo obedo peke.

The team was on duty and the duly authorized to undertake the mission. The rest you can uh, get from, from police, police which is handling the matter. Igamo la piny ikom gale kitieko yopo kaber ma feri chung ye landing site sempebwa owani mono peko tie pien dong lime kama ni kowa kaber me miyo lim yundo dong pe chung pere kene me timo jami mokene mapol.

E kerno, chiling milion mia aryo me yopo kono fere ma an ma kubu kindan ma ya moro district e one chak e mwaka alib ka par ba chen yu wa tini tic ne fut pe ya otum. E dwe mia bungwe ni mwaka alib ka pao ya boro ki chako tic me gedo landing site ma ento ma kubu kindan ma irino kam ki ya moro me kubu district aryo man aruwa ki amor ki dong ajuma ni ento tije fut pe ya otum bene ni yo watini Gen no tye ni mono tic man obutum i dwe me apar aryo mwaka mo kati ento dong ogale ni yo watin ngec ma tye ma kicwalo woko pud pe ya tye pi lwak ma i kabedo eni Pi lok ange ma ocwiny i wang luwo television Robert Aryaka ki Madio Kolo district. Iloko mtu piem makeloni Uganda Secondary School Sports Association USSA National Game Board oyagikine ito ma obedo tye ngora ki dong bene Bukedya District weng ikunyawo me lobo Uganda ki yung bot anyira gang kwan ma kilwongo ni mono St Noah Girls gubedo teka nge goyo gang kwan ma kilwongo ni mono Amos College gol abic kom adek ento matut kom kit matut ba wa bene otum kwede tini wanen ki bot lacoc ma mewa Man David Magere. St Noah Girls Secondary School gin gotieko loyo tuku man me Uganda Secondary School Sports Association Ball Games inge gin goyo Amus College School Laworo ki tuku pa anyira mubedo lyet tutwal i otyeno meno inoni St Noah Girls Secondary School kono gugoyo Amus College gol abic i kom adek i gwec me penalty nge gin make matek tutwal i tuku me final ma nongo gin gumake iye gol acel i kom acel. I nge loyo tuku meno kono inongo ni mic mukene tye ma gimiyo pi gin mapat gi kikopo, ma i kingi aye obedo latuku maber ma gin ma loyo i tuku meno. I tuku pa anyira meno kono inongo ni mic mukene obedo tye ma gimiyo pi jo ma gutuk pigi kengi macalo jo mutuk maber loyo, ma i kingi tye Dorcas Kisakie ma obedo latuku ma dong otuku tuku maber loyo weng. En latin kwan me Kawempe Muslim Secondary. Ngat ma omoto goli ma loyo i tuku meno aye Agnes Nabukenya ma omoto goli apar abic kun en tye latin kwan me Kawempe Muslim Secondary School. Ka dong ngat omako odilo maber loyo ducu en aye Lilian Nakirya Latin kwan me St. Noah Secondary School ka dong tim ma otuku ki woro adada en aye Lamenius College ma a ki i Cotera District. Inongo i tuku odilo pa co kono man USSA gweyo odilo. Inongo ni tim me Budo Secondary School gin guloyo woko St. Mary's College i Tende gol abicel i kom angwen i ngwec me penalti i nge gin kong make woko i tuku ma obedo malyet tutwal i dyeceng me ceng adek tin. I tuko mukene kono ma obedo tye, man i tuko handball under 16 anyira, luloyo aye cukul ma gilwongo ni Wampeo Ntaka Secondary School, ka namba aryo obedo Chamata Secondary School ka dong namba adek aye Immaculate Heart Secondary School. I dul tuko kono pa awobe man i handball under 16, Ntare School me Barada aye oloyo, ka Wampeo Ntaka Secondary School obedo namba aryo, ka Chamate Secondary School obedo namba adek. I dul tuku me basketball ma kituku adek tyen adek ki kono i pyem pa anyira kono inongo ni tim odilo me St. Mary's Chitende aye oloyo ka namba aryo obedo St. Roma Second Christian High School ka Seta High School A Level Campus obedo namba adek. I dul pa awobe kono Seta High School aye oloyo ka St. Michael High School Mukono aye obedo namba aryo Ka Seroma Christian High School obedo namba adek i dul tuko me namba angwen man Volleyball Under 16 i pyem pa anyira, Bukedia Comprehensive Secondary School aye oloyo, ka namba aryo obedo Masheruka Girls Secondary School, ka namba adek obedo Nabi Sunsa Girls Secondary aye bene oloyo. Ka i dul pa awobe kono, inoni Bukedia Comprehensive aye oloyo Volleyball Under 16, ka Wampeo Ntaka Secondary School aye olubo, ka St Paul Secondary School Aye obedona madek. I dul tuko me namba abic man tennis i pyem tuko pa anyira, inongo ni gang kwan ma gilwongo ni Chibuli SS aye oloyo, ka namba aryo obedo Nabi Sunsa Girls. I dul pa awobe kono, Chibuli SS dok oloyo aye, ka namba aryo obedo Ntare School me Mbarara. I dul tuko me namba abicel man badminton, i pyem pa anyira kono, inongo ni gang kwan ma gilwongo ni Mbogwa High School aye oloyo, ka namba aryo obedo Rubaga Girls Secondary School. I dul pa awobe kono, inongo ni Chibuli SS dok oloyo, Ka i namba aryo obedo Cina wa High School, Kawempe aye loyo. I dul i dul tuko me namba abiro man Table Tennis i pyem pa anyira. Inongo ni Cibuli SS dok oloyo aye, ka Mbogo High School bene oloyo i na- bedo namba aryo. Ka i du- tuko pa awobe kono, inongo ni Cibuli SS dok oloyo, ka dong i namba aryo bene Mbogo Mix aye oloyo tuko meno. I dul tuko me namba boro kono man Hockey Girls, inongo ni Kakungulu Memorial College aye oloyo, ka i dul tuko pa awobe, Mbara High School aye oloyo. I tuko me namba abongwen man Rugby 15s man pyem pa anyira, inongo ni Nkoma Secondary School aye oloyo, ka i tuko pa awobe, Kings College Budu aye oloyo. Ka i dul i dul tuko me namba apar man basketball pyem pa anyira, inongo ni St. Noah Girls Secondary School aye oloyo, ka namba aryo obedo St. Mary's Kitende aye oloyo. Ka i dul tuko pa awobe kono, man pud i basketball, inongo ni Amus College Bukedya aye oloyo, ka St. Cyprian Chabakadde aye obedo namba aryo. Ka i dul tuko me namba agikki, man netball under sixteen, ma nyer keken ma otuko ni noni Madina Islamic Secondary School aye oloyo ka namba aryo obedo Chanja High School dong adwoki tuko meno ducu dolo dolo dul tuko me Uganda Secondary School Sports Association National Ball Games mubedo ka time Bukedia gi Ngora District ma okelo tuko meno i agikine pi mwaka tuko man alip aryo ki pyeraryo wiye abic lok ange i kom tuko i One Luo TV David Magere, Ing'ora, Kibukedia District.